Гомум белем бирү мәктәпләреннән аермалы буларак, балалар бакчаларындагы мондый төркемнәргә йөрү өчен әлегә гариза язарга кирәк түгел. Шуңа күрә әлеге эш бакчаның уставы һәм уку-тәрбия планы буенча барлык сабыйлар өчен дә алып барыла. Бу эш башлыча милли бәйрәмнәр уздыру, төрле халыкларның әкиятләрен укып, аларны сәхнәләштерү кебек чараларга барып тоташа. Балалар белән иң беренче башлаган бәйрәмебез булды Казы мәсе. Бик уздырдык без аны бик теләп, әти-әниләрем дә катнашты. Балалар да катнашты. Аннары соң уздырабыз Нәврүз бәйрәмен, уздырабыз Сабантуй һәр елны урамда, балалар бакчасының территориясендә. Әлеге бакчага йөрүче 500 гә якын баланың егерме процентын татар малай-кызлары тәшкил итә. Чуаш, мордва, удмурт балалары да байтак. Шуңа күрә мондагы чаралар да

Героиня этого праздника является матрешка. Несмотря на то, что она русская, но матрешка, она бывает в разных узорах. Она может быть татарская, и чувашская, и мордовская. Милли телләрдә эшләүче бакчалар хакында сөйләгәндә шәһәребезнең 20-нче Искринка балалар бакчасы турында әйтми мөмкин түгел. Чөнки бу тармактагы эш моннан 20 ел элек нәкъ менә әлеге бакчадан башланган иде. Бүген ул башкалар өчен зур тәҗрибә мәйданчыгы булып тора. Моннан бер ай элек Бөтенроссия Ак калфак татар хатын-кызларының күчмә утырышында катнашучылар да монда күп нәрсәгә өйрәнеп киттеләр. Аеруча кунакларга балаларның әби-бабайлары белән эшләү алымнары ошады. Безгә шулкадәр кызык булды һәм бик тә рәхәтлек кичердек. Дәү-әниләр, әбекәйләр-бабкайлар, әти-әниләр килеп балаларны өйрәтәләр. Алар кул эшләренә дә, уләрнең милли йогынтыларын да бирәләр. Һәм балалар ул урыс баласымы, чуваш баласымы, татарча да сөйлиләр бит. Бүгенге көндә менә без балаларның эшчәнлеген әтиләренең килеп кадак белән, чүкеч белән эшләргә өйрәтүен дә карадык. Әбекәйләренең килеп кич утыруларын өйрәтүен дә, аларның үзләренең җырлы, биюле уеннарны татарларныкын өйрәтүен дә карадык. Мин инде афәрин генә дип әйтәсем килә. Бездә бирем, әй бирем, Бездә бирем тантана, Исәнмесез, дуслар, исәнмесез! Әй, очрашу шулай башлана. Ә бүген Садко бакчасында шәһәрдәге дистәләгән тәрбияче һәм бакча мөдирләре катнашында чираттагы чара, Дуслык бәйрәме уза. Ул бүген төрле милләтләрне берләштерүче һәм төрле милләт киемнәрендәге матрешкага багышлана. Бу мероприятиегә без озаклап әзерләндек. Балалар белән өйрәндек төрле татар орнаментлары ясарга. Менә шундый тюльпан ясадык, менә шундый матрешкалар ясарга өйрәндек. Брелок, матрешка, закладка, тюльпан чәчәкләре ясадык. Төрле әйберләрне ясаганда без төрле орнаментлар кулланырга тырышабыз. Татар орнаментлары, чуваш орнаментларын, төрле орнаментлар кулланып ясарга тырышабыз. Балаларны шуларны ясарга өйрәтәбез. Бүгенге семинарда катнашучылар сабыйларның җырлап биегәннәрен карап кына калмыйчан, Милли киемнәрне ясау буенча остаханәләрдә дә катнаштылар. Әзер материалларга клей пистолет белән клей сөртәбез. Тулып, тулып торсын өчен эченә мамык куябыз. Кырыйларына клей сөртеп чыгабыз, менә болай иттереп. Аннан ябыштырабыз. Менә болай иттереп ябыштырабыз. Өстенә кигезәбез күлмәк. Төбәкнең татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре дә балалар бакчаларында үтүче шундый чаралардан читтә калмый, чөнки бүгенге сабыйлар иртәгә Үзәктәге иҗат түгәрәкләренә йөрүче үзешчән сәнгать осталары бит. Безнең үзәк балалар бакчалары белән бик тыгыз элемтәдә тора. Ник дисәгез, алар, безнең киләчәгебез. Шушында йөргән балалар безнең үзәкләргә килеп, безнең мәдәниятебезне, телебезне һәм гореф-гадәтләребезне өйрәнеп, киләчәк буынга илтә торган буын дип аңлыйбыз. Шуңа да без гел балалар бакчасалары белән бер-беребез белән аралашып яшибез. Чара азагында аны әзерләү, оештыру һәм уздыруга кагылышлы байтак сорауларны тикшереп, бәйрәмгә бәя бирелде. Һәр кеше үз фикере белән уртаклашты. Шәһәр мәгариф идарәсенең мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән эшләү буенча методик совет җитәкчесе Иркинә Сәйфетдинова мондый чараларны һәр бакчада да

Ну, наверное, можно сказать, такие инсталляции э, из, из матрешек разных национальностей. И э, они очень корректно и очень эстетично представлены. Күп милләтле коллективта тәрбияләнгән сабый кеше яшьтән үк күршедәге халыкларның җырларын, биюләрен, киемнәрен күреп үсә. Аларның әкият геройлары белән таныша. Шулай итеп, бер-берсенә карата хөрмәт һәм ихтирамда тәрбияләнә. Ульян шәһәреннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар.